Salam dostlar! Men Myrat Sähetgulyýew. Programmirlemäň esaslary sapagy bilen siziň hyzmatyňyzda. Bu sapak boýunça biz takmynan on sanak sapakdan ybarat bolan bir blok taýýarlaýarys. Bir blogyň içerisinde nämeler bolar, programmirleme näme, programmirlemede ulanylýan sözler, algoritmalar näme, algoritmalarda ulanylýan akym diagrammalary näme ýaly meseleleri birlikde çözmäge çalyşarys. Bizem birem bäşinji sapakdan soň Ýalňyşmaýan bolsam, köpräk meseleleri çözmäge çalyşarys, algoritmler we akym diagrammalary bilen baglanyşykly. Bu näme üçin gerek? Gowy kellämizde gowy oturmasy üçin, gowy ýatda galmasy üçin, akym diagrammalary we algoritmleri ýatda galmasy üçin gowy peýda berer diýip umyt edýäs. Soň näme bolar? bir blok ýagny hemme algoritma mesel algoritma temalaryny we akym diagrammalaryny bu on sapagyň içerisinde öwrendikden soň näme bolar ýagny dowamy gelermi gelmezmi ýalak soraglar bolup biler meselem oň üçin hem bir meýilnamamyz bar ýuwaşlyk bilen bu Programmirlemä giriş diýip atlandyrylýar. Programmirlemäniň esaslary, ýagny birinji basgançagy, soňundan ikinji basgançak, üçünji basgançak, dördünji basgançak, iň ýokarsyna çenli, ýagny özümiz bir program, programma döredip biljek ýagdaýa çenli sapaklary ýazgy etmäge çalşarys. hökmany suratda bu ýolda, ýagny siziň üçin bir anketa taýýarlarys. Ýagny indiki haýsy ugur boýunça ilerlemek isleýäňiz? Meselem, JavaScript bile JavaScript bilenmi ilerlemek isleýäňiz, ýogsam HTML, CSS ýaly web dizaýn programmirleme dilleri bilen ilerlemek isleýäňizmi? O zatlary bilmek üçin bir anketa taýýarlar we o anketada sizden gelen islegleri kanagatlandyrmak üçin e, sizden iň köp gelen islegleriň üstünde e, sapaklary taýýarlap YouTube'da e, siziň hyzmatyňyza hödürlemäge dowam ederis. Tä iň gowy programmist bolup ýetişýänçäk. Diýip umydymyz bar. Mümkin bolsa ýuwaşlyk bilen käbir sözler bilen bul nemämizi bitireliň, bu sapagymyzy tamamlalyň. Käbir iki bir iki sanyk sözem bar, hökmany suratda bilmegimiz gerekli. Sanly ulgam näme? Sanly ulgam aslynda köp hemmämiz tarapyndan bilinýär, ýöne eşidilýär, ýöne ne manysyny köp ýa nä nirden gelip çykyşyny nämedigini kän bilen zat şoň üçin sanly ulgam nämedigini öwretmekden başlasak bu sapagymyzy sanly ulgam aslynda iň aňsat dil bilen düşündirilende ýönekeý dil bilen düşündirilende kompýuter edilýän hemme işlere sanly ulgam diýilýär Şu wagt mysal getirmek üçin öňler dokumentler hemme zat elde edilýärdi, elde zat ýazylýardy, elde çyzylýardy, elde gol çekilýär zat edilýär i ony poçta poçtalýonlar bilen ugradylýar. Şindi ony Kompýuterde taýýarlanylýar, kompýuterde gol çekilýär, kompýuterde internet üsti bilen başga filiallara, başga bölümlere ugradylýar. Ýagny obyçny fizik dünýämizde bolan zatlar kompýuteriň üsti bilen, ýagny iki simiň arasynda edip başladyk indi soňky döwürler. Oňa näme diýilýär? Sanly resminama dolanyşygy diýilýär biz türkmençe aýdanymyzda. Ýagny Öňki adaty ýagdaýdaky zatlaryň kompýuter diline geçmesine sanly ulgam diýilýär. Hemme zat şonuň ýalak, öň hasap-hesip işleri öň kagyz ruçkada ýazyp edilýärdi, indi kompýuteriň üsti bilen edilýär. Ýani gysgaça aýdanymyzda kompýuterde edilýän işlere ýani dijital diýilýär iňlisçesinde dijital ulgam, digital platform diýilýär, biziň türkmen dilimizde sanly ulgam diýilýär. Kompýuterde edilýän hemme işlemlere gurşaýar sanly ulgam. Ýagny internet diňe internet däl ýagny köp kişiň aklynda kellesinde peýda bolan pikir internet diýip alglaýar internet däl kompýuterdaky işleriň hemmesine sanly ulgam diýilýär. Sanly ulgam nirden gelip çykdy sanly sanly ulgam ýagny näme diýmek näme üçin sanly ulgam diýildi. Biziň

Edýär. Bir baýt näme edýär? Bir baýt gapdalyndaky suratda bar. Bir baýt sekiz bit edýär. Sekiz bit näme? Gelelim. Geleli iň meseläň iň e, esasy ýerine. E, sekiz bit demek sekiz sanak e, sandan meýdana gelen, sandan ybarat bolan Bir dizi diýilýädäraý, bir topar. Ýa sekiz sanak san bar, içerisinde diňe bir we nol sanlary bar. Şoň üçin hem oňa, ýagny bu näme? Bu kompýuteriň dil, düşünýän dili. Şu wagt biz size ene şu sesler bilen size ýüzlenýäs. Yo kompýuter bu seslemizden ya da nim ýazyk işte salam işte harplar bilen ýazylan sözlemlerden kompýuter düşünenok. Nämeden düşünýä şu nol bir nol nol ýani CPU şu zatlara düşünýä ýani şuny ýaly harplar bilen neme edilen zat ýok. Meselem a harp diýip ýazylanda şu sanlar gidýä kompýuter şun şuňa düşünýä. Ýöne A diýip biz klawiýadan bir A harp basamyzda, kompýuteriň CPU-syna ine şuny ýalak habar gidýär. Ol A diýip düşünýär. Ýani ynsan, adamda nähili beýin bar bolsa, kompýuteriň CPU-sy bar. CPU şu A diýip ýazylanda, şu neme edilen, şu taýda görünen sanlar düşünýär. Ýani şular gidýär we ony A diýip düşünýär. Kompýuteriň dili. Kompýuterler diňe şulardan, şular bilen düşünişýärler. Şoň üçin hem şular bilen düşünişýändikleri üçin bu soň hani has içgin soň ileride belki gireris ýöne şu wagt diňe bilmelimiz kompýuteriň düşünýän dili nol we birlerden ybarat bolany üçin ýagny sanlardan ybarat bolany üçin kompýuterde edilýän hemme işlere sanly ulgam diýilýär ýagny sanly diýilýär dijital diýilýär düşündirip bilendir bilendirin diýip umyt edýän nesip bolsa soň ýene bir bilmeli zadymyz programmirleme näme e, şu wagt bir programma bar biziň e, görýän programmalardan biri meselem tamakars tamakarsy bir e, programmist tarapyndan ýazylýar taýýarlanýar şol bir Programmist tarapyndan. Programmist nädip taýýarlanýar? Bu kodlar ýazyp taýýarlaýar. Ýa şun ýalak kodlar ýazýar. Bu web nemäki web saýtlaryny döretmegiň e, kodlary. Ýa programmist şun ýalak zatlar ýazyp bir e, programma döredýär. O şu programma şun ýalak ýaňky şun ýaly kodlar ýazmak üçin programmirleme dilleri bar. Meselem, telefonlar üçin e, Android programmalary döretmek üçin bir programmirleme dili ulanylýar, web dizaýn ýazmak üçin bir programmirleme dili, başga bir programmirleme dili ulanylýar. Ýa-da bolmasa kompýuter, deskop, ýagny kompýuter ulanylýan Word, Excel ýalak programmirleme programmalary döretmek üçin başga bir programmirleme dilleri ulanylýar. Ýa şu taýda bar, meselem, PHP, Android, meselem, Android iPhone-lardan başga platformlarda platformalarda ulanylýan programmalary ýazmak üçin ulanylýan programmirleme dili. Java bar, Python bar, soňra C Sharp, Microsoft nokta net, soň ASP, Object C ýalak programmirleme dilleriniň üsti bilen bir programma ýazylýar. Şol işleň hemmesine programmirleme diýilýär. Gysgaça, bu sapagymyzy şu taýda tamamlaly. Geljeki sapakda nesip bolsa algoritmalara, ýagny programmirlemäge giriş giriş başladarys. Nesip bolsa, bu gezek şu bärde tamamlaly. Indiki sapakda görüşýänçäk, hoş sag boluň, sagatda görşeliň.